Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Tuhan Jesus Kristus nyemaka diri enggau penampak. Bejaku ngagai semua orang ke datai ngagai iya ba Rumah Sembiang, ku iya, Aku tu penampak dunya. Allah Taala, pengaga dunya enggau semua isi iya. Allah Taala meda semua utai ti udah digaga Iya manah magang. Allah Taala ngaga mensia ari amau tanah lalu merekatka mensia. Iya ngaga mensia ngambika gawa lalu nyaga kebun ti udah digaga Iya. Tang enda mukai-mukai, mensia tudah nerima kesuh seput pengidup ke dalam lubang ngidung iya, enda ngasika pesan Allah Taala, mendingka jaku bini iya, lalu makai buah ti enda disagi Allah Taala pakai. Mensia lalu bepenyalah. Ku Bup Kudus. Tuhan meda penyai semua orang di dunya tu enggau runding sida ke seruran jai. Datai ke Tuhan bejaku, Aku ngesal udah ngaga sida. Penyai mensia udah ngelekai ngagai semua endur. Tu utai ti dikenang Paul dalam surat iya ngagai Kristian di Rome lebuh iya ngajar, Nya alai, aram kitai muai semua pengawa pemetang. Lalu anang berundingka jalai ngemuaska pengingin dusa. Enti Jesus datai nyadika penampak dunya, Iya mega dekaka kitai baka Iya ti penampak dunya. Iya mega dekaka kitai baka garam di dunya tu. Jesus niki ngagai bukit sigi dalam kandang menua Kapernaum, Endur tu mega dikelala ngena nama The Horns of Hittin, Semak Tasik Galili. Dia Jesus ngajar, ku iya, Kita tu garam dunya, kita tu penampak dunya. Tu ukai jaku sengapa, tang pesan ari Tuhan dituju iya ngagai semua ti udah nerima kesuah seput pengidup Allah Taala. Kitai enda ulih nyadi penampak enggau garam dunya, Enti kitai agi sebaka pendiau enggau orang ti bedau ngelala pengasih enggau pengerindu Allah Taala, kitai enda ulih nyadi penampak enggau garam dunya, enti kitai enda ulih begulai enggau pangan diri, agi majak besereka enggau diri sama diri, agi belaya, agi sumbung, lalu agi ngereja pengawa pemetang. Siku loya ari bala sida Parisi nanya Tuhan Jesus laban deka nguji Iya, ku iya, Pengajar, ni pesan ti pemadu besai dalam Adat? Disaut Jesus, Rinduka Tuhan Allah Taala nuan enggau pengabis ati nuan, enggau pengabis mengat nuan, enggau pengabis runding nuan. Tu pesan ti keterubah sereta pemadu besai. Lalu pesan ti kedua nya sebaka enggau iya. Rinduka pangan nuan baka nuan ke rinduka diri empu. Semua adat enggau ajar sida nabi beduduk ba pesan dua iti tu. Rinduka Tuhan Allah Taala nuan, tu pesan ti kesatu lalu kedua, rinduka pangan nuan. Dua iti pesan tu sebaka, ku Tuhan Jesus. Nama utai ti sebaka ditu? Rinduka. Minggu tu aku agi deka mai kitai meda pesan rindu ke pangan diri. Baka nuan ti rindu kediri empu. Pengerindu tu enda ngemediska orang, pengerindu ti pemadu menyana. Ku Saint John, Menyadi, laban Allah Taala udah balat rinduka kitai, Iya udah ngirumka Anak Tunggal Iya ngagai dunya. Kitai mega patut rinduka pangan diri, satu John bagi empat ayat sebelas. Enti orang madahka diri rinduka Allah Taala, tang begedika menyadi diri, iya bula? Laban orang ke enda rinduka menyadi diri, ke ulih dipeda iya, enda ulih rinduka Allah Taala ke enda dipeda iya. Tu pesan ti udah diberi Allah Taala ngagai kitai. Orang ke rinduka Allah Taala, enda tau enda mega rinduka pangan diri. Kitai mega patut rinduka pangan diri. Orang ke rinduka Allah Taala, enda tau enda mega rinduka menyadi diri. Pengerindu ti diajar dalam Bup Kudus ukai pengerindu ngena leka jaku tauka ngena utai ti disebut kitai. Tang ngena pemendar enggau pengawa ti dikereja kitai, satu John bagi tiga ayat lapan belas. Reti pengerindu, baka ke diajar dalam Bup Kudus dipeda dalam pengidup Tuhan Jesus. Di atas kayu regang, Jesus bejaku, Apai, ampun sida, laban sida enda nemu utai ti dikereja diri. Pengerindu Allah Taala ke mensia ngiga lalu nyelamatka orang ke tesat. Ketegal pengerindu nya alai Allah Taala nurun laban deka ngelepaska nembiak Iya ari jari orang ke merinsaka sida ti nekanka pengidup sida, lalu mai sida ngagai menua ti luas, menua ti kaya sereta ami. Ulih penyayau Iya ke nembiak Iya Israel, Allah Taala bejalai dulu Ari nembiak iya, lalu mindah tungok ke belakang sida lebuh iya nguluka sida pansut ari menua Ejip. Allah Taala enda semina bejakuka pasal pengerindu. Iya amat rindu lalu ngereja pengawa ti nyadika tanda pengerindu Iya. Pengerindu Allah Taala, pengerindu ti enda ngemediska orang, Pengerindu Allah Taala, pengerindu ti pemadu menyanda. Penulis Surat James nulis, Semina Allah Taala aja ke meri adat enggau nyadi akim, ke ulih nyelamat enggau ngerusak, tang sapa kita nya ku kita, alai kita deka ngakim pangan diri. Allah Taala deka ngakim semua mensia. Lebuh Iya ngakim,

Laban iya deka ngupah orang nitihka utai ti dikereja sida siku-siku. Orang ke liat ati ngereja pemadas lalu ngiga mulia basa enggau pengidup ti meruan, deka diberi iya pengidup ti meruan belama iya. Tang orang ke semina berunding kediri empu aja, lalu enda ngasika pemendar tang ngasika penyai deka natka pengeringat enggau pemedis ati Allah Taala. Pemerinsa enggau penusah deka ditatka semua orang ke ngereja penyai, keterubah orang Judah lalu mega orang bansa bukai. Tang mulia, basa enggau pemaik deka diberi ngagai genap iku orang ke ngereja pemadas, keterubah orang Judah lalu mega orang bansa bukai, laban Allah Taala enda bepilih mata. Paul ngajar Kristian di Rome anang mecat tauka ngakim pangan diri. Nama kebuah kita ngakim orang bukai menyadi kita, lalu nama kebuah kita mecat menyadi kita? Sapa kitai tu? Berani ngakim tauka mechat pangan diri. Paul jampat nampung ajar iya, Laban semua kitai deka bediri di mua Allah Taala lalu diakim Iya. Sapa Allah Taala ke deka ngakim mensia? Laban endang udah ditulis, Laban aku endang idup, ku Tuhan bejaku, genap iku orang deka besugang di mua Aku, lalu genap iku orang deka muji Allah Taala. Iya Allah Taala ti idup. Genap iku orang deka besugang di mua Iya lalu muji Iya. Nama utai ti patut dikereja orang ti udah tuai dalam pengarap enggau sida ti agi mansang dalam pengarap sida? Sambut orang ke lemi pengarap, meransang orang ke takut, nulung orang ke lemi, lalu liat ati enggau semua sida, satu Tesalonika bagi lima ayat dua puluh lima. Meransang orang ngena pengabis pengeliat ati lebuh ngajar, enggau chara ti nelap mai sida nemu pemendar. Kitai udah dikangau ngagai pengelepas ngambika nulung pangan diri ulih pengerindu. Laban semua adat disimpul ngena siti aja pesan, Rinduka pangan diri baka kita ke rinduka diri empu. Galatia bagi lima ayat tiga belas ngagai empat belas. Pengerindu Allah Taala nulung kitai nyambut orang ke agi lemi pengarap. Pengerindu Allah Taala ngubah runding kitai Ngulihka kitai nyambut orang ti agi lemi pengarap. Pengerindu Allah Taala muka ati kitai, lalu ketegal nya kitai ulih begulai enggau orang ti lebih jauh kurang ari kitai. Tauka nya ba segi pemisi tauka ba segi penemu. Ngakim, mechat, betenah, bejai, kereja kamah, kereja jai, Belayo endang udah bisi dalam semua mensia, laban semua bansa mensia endang dibaruh kuasa dosa. Mensia ngena mulut ngakim, mechat, ngemeli, betenah, ngelayo enggau mayuh agi pengawa bukai. Nyalai ku Saint James, Dilah nya baka api. Dilah ngamahka kitai. Dilah nya utai ti jai, ti enda nemu jenuh, ti penuh laban rachun ti bisa. Ngena dilah nya kitai muji Tuhan ti Apai kitai, lalu ngena dilah nya mega kitai nyumpah orang ke digaga neladan gamal Allah Taala empu. Ari nyawa siti nya pansut jaku berekat enggau jaku sumpah. Api bisi iya pemanah, enti iya dijaga. Kitai begunaka api dikena bepandukka pemakai enggau ai irup. Api beguna dikena nunu babas alai bumai. Api mega ngenusah. ngemedis sereta ngasuh kitai udu rugi. Kitai ninga rumah enggau reta tengkira angus ketegal api. Dilah penuh laban rachun ti bisa. Enti enda mati, mensia sakit tegal tepakaika rachun tauka kena rachun. Nya alai dilah iya enda tau enda dilatih dikena muji Allah Taala enggau merekat orang.

Laban kami nemu Nuan deka ngakim kami, lalu Nuan ngakim kami enda bepilih mata. Ajar kami awakka kami ngereja semua utai dikena kami ngemesaika Nuan di dalam kaul kami enggau diri sama diri. Tu dipinta kami di dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen.